Prime Time qed jiġi mossal lilkom grazzi għal.
This is the new Saeterona. At Continental Cars.
United Colors of Benetton. Serimar Block Nose Baby, prodott naturali, mamur mill-ilma bahar. Serimar, nifs aħjar, ħajja aħjar. The new Molicare Premium Lady Pants and Pads.
Is-serata t-tajba u nilqakom għal Prime Time l-edizzjoni tal-lejla 28 ta' Marzu. Illum ġurnata speċjali ħafna l-kantanta u attriċi Amerikana Lady Gaga xillum tagħlaq il-birthday tagħlaq 37 sena. Ma nafx hekk kontu xtafu jew le ma Lady Gaga, il-kantanta Amerikana, tiġi l-parrina tat-tfal ta' Elton John. Informazzjoni li bdew jgħidu għal uffiċċju dal-għodu l-uffiċċju tagħna u ma stajtx ma naqsamhiex magħkom. Daqs kemm ma stajtx ma jaqsamx magħkom l-imperu li għandha Lady Gaga. Bdew isemmu ħafna ċifri l-offiċju llum, pero l-aħħar ċifra li semmew hija li Lady Gaga għandha imperu ta' 320 miljun dollaru Amerikani. Illum li għandha l-birthday, b'dak il-bank account daqshekk oħxon żgur li għandha biex tixtri erba' cupcakes u anki forsi tiċċelebra naqra u tagħmel xi festin ħelu. Minn hawn ftit ieħor, wara li ħa nilagħbu kontra 30 sekonda, ħa nospita miegħi hawnhekk lil Dr. Julia Zammit, veterinarja, Magħha ħa nitkellmu dwar wieħed mill-iktar suġġetti favoriti tiegħi, il-klieb, il-pets tagħna, il-klieb anzjani. Id-differenza fl-imġieba tagħhom, kif nirrealizzaw li l-kelb qiegħed isir anzjan, eċċetera Niltaqgħu ma' Dottor Julia minn hawn u ftit ieħer. U qed nitkellmu fuq il-klieb anzjani, għandna kompetizzjoni li hija mmirata għal dawk li għandhom kelb anzjan id-dar. Irridu naraw ir-ritratt tagħhom, irridu naraw ir-ritratt ta' klieb li għandhom 'il fuq minn seba', ħames snin. Tgħidulna naqra l-istorja tagħhom kemm ilha, kemm ilu għandkom, forsi xi esperjenzi li kellkom mal-kelb jew mal-kelba tagħkom u grazzi għal Purina OpTH il-kelb tagħkom jista' joħroġ rebbieħ u fil-ġranet li ġejjin grazzi għal Purina Proplen igawdi ikel Purina talli ovvjament tkunu pparteċipajtu f'din il-kompetizzjoni. In-nutar qed jgħidli li tiġa hemm il-parteċipanti lesti biex jilagħbu kontra 30 sekonda għalhekk ħa mmur nieħu posti. Bit-tama li xi ħadd minnkom itina ħames risposti tajbin u jerbaħ il-jackpot tagħna fi flus cash. Nagħtu bidu għal kontra 30 sekonda. Il-jackpot ta' kontra 30 sekonda għandu valur ta' 80 ewro. Qiegħed idoqq it-telefon ħa naraw minn hemm fuq linja. Sena tat-tajba minn hemm.
Marija. X'ismek?
Marija.
Marija, liema sett ta' domandi tixtieq mill-wieħed sal-għaxra? Kollha u qegħdin. Il-number one.
Is-sett numru wieħed, dan numru favorit tiegħek, Marija?
Dejjem immur għalih għax l-ewwel wieħed. Ħanaraw naqra ġabinnix ir-risq, ma ġabinnix daqshekk risq għax morna xar ewro minn taħt. Tħallix dal-fatt ħarbtek iqpa' konċentrata, xorta għadek fiċ-ċans li terbaħ il-flus cash. It-30 sekonda tiegħek telqu issa. Awguri. Nużawa biex nisbħu jibda bil-pe. Nużawh biex nisbħu jibda bil-pe. Proset. Zid 5 ma 12. 22.
Ħażina, x'ismu l-grupp Malti li ser jirrappreżenta l-Malta Fil-Eurovision Song Contest ta' din is-sena. Proset. Il-bandiera tal-Estonja fiha l-kulur abjad, blu u
Aħdar. ħażina.
X'nazzjonalità huwa l-kantant Robbie Williams? U jiskadi l-ħin u ma waslu, ma waslux. Minn għandek rrid nisma' li Robbie Williams huwa Ingliż u l-kalkolazzjoni meta żżid ħamsa ma' tnax huwa sbatax u mhux 'il fuq minn għoxrin. Però kif dejjem ngħid jien kultant dik il-pressjoni tal-ħin tilgħab naqra logħba

U la l-ħames risposti tajbin ma waslux, il-jackpot baqa' hawnhekk, għandna jackpot ta' 70 ewro. Serata t-tajba, min hemm? Hello, Jennifer. Jennifer, liema sett ta' domandi tixtieq mis-sett numru wieħed, anzi mis-sett numru tnejn sas-sett numru għaxra?
Number eight. Is-sett numru tmienja, bl-għażla tiegħek u bis-sett numru tmienja, Jennifer, inti ser Iżżid il-jackpot b'għaxar ewro biex issa rġajna tlajna għal tmenin. Għandek tletin sekonda, ħames risposti tajbin ifissru rebħ tal-flus cash. Infakkrek li n-nutar ikun attent ħafna għal liema risposta ttin, jiġifieri oqgħod attenta x'tgħidli. Good luck, Jennifer! Three,
two, one.
It-Taj Mahal f'liema pajjiż jinsab? Fl-Indja. Tajjeb. F'liema lokalità Għawdxija nsibu s-salini tal-melħ magħrufa bħala Bajjara. Marshall Forn. Proset. Kemm il-numru jkun fih? Il-logħob tal-passju tradizzjonali kemm il-numru fih? Disa'. Proset. Liz Truss għamlet inqas minn xarej bħala Prim Ministru tal-Ingilterra, veru jew falz? Inqas minn xarej. Veru. Veru proset imma skada l-ħin irnexxilek it-tieni erba' risposti biss. Mhux ħamsa, u għalhekk il-jackpot jieqpa' hawnhekk. Ħames risposti tajbin iridu jaslu biex jintrebaħ il-jackpot. Jekk inti ma rreġistrajtx il-parteċipazzjoni tiegħek f'din il-logħba, inħeġġek tibgħat SMS illum qabel għada fuq in-numru 50612100. Is-serata t-tajba minn hemm?
Hello. Ma' min qed nitkellem?
Dona. Dona, liema sett ta' domandi tixtieq mis-sett numru wieħed, anzi, mis-sett numru tnejn sas-sett numru għaxra? In-numru għaxra jekk jogħġbok. Is-sett numru għaxra, jekk ituna avolum ta' Dona nisimgħu aħjar. Dona, il-jackpot ser jiżdied bi ħmistax-il ewro biex issa tlajna għal ħamsa u disgħin ewro. Qed tismagħni tajjeb, Dona? Imsomma, mhux daqshekk. Hekk qed tismagħni aħjar? Tajjeb, Iva. Dona, it-30 sekonda tiegħek telqu issa. Ħames risposti tajbin għandna bżonn minn għandek ħamsa.
Kemm għandha saqajn arnita?
Minja. Proset.
Fih insibu nis morda jibda blesse. Sptar.
Kemm il-stilla fiha l-bandiera ta' Kuba?
Sitta. Ħażina.
F'Malta x'niċċelebraw fl-ewwel ta' Mejju?
Jum il-Ħaddiem. Proset. Ronald Reagan kien President ta' liema pajjiż?
Tal-Olanda. Ħażin. San Pietru tal-Ktajjen huwa l-qaddis patrun ta' din il-lokalita'. Ronald Reagan kien il-President Amerikan. Il-ħames risposti ma waslux il-jackpot ta' 95 ewro. Baqgħu hawnhekk, ħa mmorru għal ftit pariri kummerċjali, kif niġu lura, ħa nlaqqagħkom mal-mistiedna tiegħi tal-lejla, Dr. Julia Zammit, il-veterinarja. Eqfgħu hemmhekk.
Għalina n-nisa, l-uġigħ ta' darba fix-xahar mhu xejn sabiħ. Aleve Feminex hija mediċina ġdida li tnaqqas l-uġigħ tal-period sa tnax-il siegħa u tnaqqas il-volum tad-demm fl-ewwel ħamest ijiem biex int tkun tista' tkompli bir-rutina tiegħek. Il-mediċina ġdida Aleve Feminex tinxtara mingħand l-ispiżjar. Kun, food products free from flavor enhancers, made with quality ingredients. Made with Love. Waqt xi film interessanti jew il-bot mill-ħsejjes wara ġurnata twila u stressanti, jekk qed tgawdi l-kumpanija fiż-żiffa teflaxija, Jew xi ikla romantika u Maltija. B'qalb kbira nilqgħuk bi ħġarna għax dejjem hemm għalik. Maltija, pura, innemnem. Nemnem, xemgħa artiġanali magħmula b'imħabba.

F'dan il-programm qed jidhru xi prodotti kummerċjali.
Nhar is-Sibt 25 ta' Marzu The Earth Hour. Id-dinja kollha tingħaqad inkluż Malta biex nitfu d-dawl għal siegħa biex id-dinja tieħu nifs. Waqt The Earth Hour, f'kull pajjiż jintfgħu numru ta' siti storiċi u binjiet importanti biex barra li naqsu l-emissjonijiet, inqajmu iktar kuxjenza kif wieħed jista' jagħmel impatt pożittiv fuq l-ambjent. Ta' kull sena l-Ministeru għall-Ambjent, l-Enerġija u l-Intrapriża jingħaqad mal-190 pajjiż biex flimkien f'din is-siegħa simbolika nroddu ftit żejra lura lin-natura. Biex nagħtu ftit lura lid-dinja, b'mod persunali, mal-ħbieb u bħala familja, nhar is-Sibt 25 ta' Marzu nitfu d-dawl għal siegħa biex nieħdu din l-okkażjoni biex nissalvagwardjaw in-natura. u nimmaniġġaw it-tibdil fil-klima. Għalik illum għandi ftit pariri kif nhar is-Sibt 25 ta' Marzu tista' tqatta' ftit ħin mal-ħbieb jew mal-familja u tkun parti minn din l-ikbar siegħa iddedikata lid-dinja. Kemm ilek ma tieqaf u tħares lejn l-istilel? Waħda mill-iktar affarijiet affaxxinanti fin-natura tagħna hija l-kostellazzjoni tal-istilel. Il-fatti marbutin mal-kostellazzjoni, bħad-distanzi u d-daqs tal-istilel, hija tal-meravilja. Waqt The Earth Hour, ħu l-okkażjoni u flimkien mal-familja u l-ħbieb, erħilha f'żoni bħall-Aħrax tal-Mellieħa u Ħad Dingli biex tgawdi veduti meraviljużi tal-istilel. Ħu miegħek xi kutra, siġġu u tromba sabiex tkun tista' tgawdi aktar mill-viċin id-dettalji tal-istilel. Tkun idea tajba li tinforma ruħek dwar is-sitwazzjoni tat-temp, filwaqt li jkun tajjeb li tikseb ftit informazzjoni dwar dan is-suġġett, is-suġġett tal-kostellazzjoni, biex b'hekk il-mawra tiegħek tkun iktar intriganti. Attività oħra li tista' tagħmel waqt The Earth Hour hija camping. Din l-attività hija perfetta biex tikkrea memorji u esperjenzi indimentikabbli filwaqt li tkun qiegħed tgawdi mill-viċin in-natura fl-aqwa tagħha. Importanti li dejjem tagħżel li tagħmel camping f'żoni fejn huwa permess, Kif ukoll dejjem għandek tħalli l-post nadif aktar milli sibtu. Jekk trid tagħmel pass oltre favur l-ambjent, tista' wkoll torganizza clean-up fil-post fejn tkun qiegħed tagħmel camping. Għal dawk li jixtiequ jqattgħu ftit ħin mal-maħbub jew mal-maħbuba tagħhom, jistgħu jieħdu din l-okkażjoni biex f'din is-siegħa jagħmlu ikla romantika. Għad-dawl tax-xemgħa. Jekk trid timpressjona aktar waqt din l-ikla, agħżel lis-sajjar u tipprepara platti magħmulin minn ingredjenti lokali tal-istaġun, biex b'hekk tkun qiegħed tnaqqas l-impatt fuq l-ambjent. Tista' tesperimenta b'xi riċetta tajba bil-ħaxix lokali tal-istaġun jew tipprepara xi diżerta tajba bil-frawli. Lampa, żarbun komdu, u tlaqna. Waqt Earth Hour nhar is-Sibt 25 ta' Marzu, ħu l-okkażjoni biex tesplora villaġġi u inħawi storiċi f'pajjiżna. Għalkemm aħna gżejjer żgħar, l-istorja tagħna hija rikka u interessanti. Għandna ħafna postijiet ta' interess li wieħed jista' jesplora. Ħu din l-opportunità biex tkun turist f'pajjiżek stess. Agħżel inħawi jew villaġġi li ilek jew qatt ma żort. Jekk trid li din l-esperjenza tkun divertenti, prepara treasure hunt għall-membri tal-familja jew għall-ħbieb tiegħek. Bi sfida ħelwa bħal din, żgur mhux forsi li l-attività tagħkom tkun waħda memorabbli. Bi ftit pjanar u kreattività, waqt l-inizjattiva ta' Earth Hour ta' din is-sena, mhux biss trodd lura lejn id-dinja u tieħu ħsieb in-natura waqt li s-siegħa li nitfu d-dawl, imma jirnexxilek tikkrea memorji u esperjenzi li tibqa' tgħożż għal dejjem. Ftakar The Earth Hour, nhar is-Sibt, 25 ta' Marzu, bejn it-tmienja u nofs, u d-disgħa u nofs ta' filgħaxija. Nilqakom lura għal Prime Time, għadha kemm ingħaqdet miegħi Dr. Julia Zammit, veterinarja, llum ħa nitkellmu naqra fuq il-klieb anzjani, Dr. Julia. Kull min għandu kelb id-dar, kulħadd dejjem jgħodd kemm għandu żmien il-kelb u dejjem nissoponu kemm fadlilna ngawduhom. Huwa fatt li l-klieb jixjieħu b'rata iktar mgħaġġla minna l-umani, le? Iva, ferm differenti mill-nies, ħafna drabi nħobbuhom bħat-tfal tagħna, imma ma jgħixux daqshekk u ħafna drabi jmutu qabilna. Ferm diffiċli meta tara li l-kelb tiegħek qiegħed anzjan, diffiċli biex tarah li jrid jew trid tih xi mediċina jew trid tih xi kura għal sistemi differenti, problemi differenti. Mil-liema età kelb jitqies bħala kelb anzjan?
So, diffiċli wkoll. So, klieb żgħir iktar minn, pereżempju, minn seba' snin Ngħidu li għandhom mature adult, mature naqa PC għax iktar huma anzjani. Anzjani. U 5 plus għal klib kbar, so pala klib għal golden retrievers jew great danes. German Shepherds. Il-life span, il-life expectancy ta' kelb ta' daqs kbir jinqas minn ta' dak wieħed żgħir. Iva, ħafna drabi narawhom li jmutu qabel il-klieb kbar, qabel il-klieb żgħar. Mhux dejjem ta' għax jien rajt klieb bħala golden retriever sixteen, seventeen years, so jista' jkun li narawhom imma jiddependi ħafna mill, it-tip tal-breed, kemm hemm dawn il-breed problems ukoll. Ħafna drabi l-klieb kbar naraw li għandhom ħafna artrite, so iddependi minn il-inherited problems ukoll, so ġenetika u meta tibda tihom xi kura. jekk tara li għandhom xi problema qabel milli jkunu gravi ħafna, so tibda l-kura qabel li. Ġieli smajna kalkulazzjonijiet li wara tliet snin seda ta' kelb qisha daqs seba' snin ta' nalumani jew disa' snin, din il-kalkulazzjoni hija fattwali jew le?
Le, ħa ngħidu hekk, le, mhix daqshekk sempliċi, so iddependi wkoll il-breed. So it-tip tal-kelb kemm hu kbir, ifhem kif nistgħu ngħidu wkoll li hemm nies f'pajjiżi differenti meta għandhom seventy years huma anzjani u ħa jmutu u meta taraw nies hawnhekk fl-Ewropa ninety years huma anzjani, so hemm ukoll differenza kif jgħixu l-annimali wkoll. Klieb ta' ħafna drabi working dogs pereżempju jista' jkun li jgħixu inqas, mhux dejjem ta' imma. L-imġiba ta' klieb anzjani ħafna drabi tkun evidenti ħafna li hija differenti minn meta kienu iżgħar. Hemm, ovvjament hemm il-fatt tas-saħħa li ovvjament l-enerġija tibda tonqos. Però Hemm relazzjoni bej id-dieta tagħhom u l-mod kif jaħsbu, le l-klieb? Iva, so importanti li ntihom ikel għalihom, so għal klieb anzjani. Għax hemm ħafna differenti fil-nutrijenti fiha. Per eżempju, irridu xaħam, so Il-moħħ jaħdem bix-xaħam. Il-moħħ qiegħed.
Meta ngħidu xaħam ikun xaħam ovvjament. Xaħam ta' għeq. Xaħam ta' għeq, mhux hekk. Tihom ix-xaħam, il-butir. Mhux hekk, ja. Tihom xaħam ngħidu omega 3s, 6s, 9 u huma bbalinċjati wkoll. So mhux tixtri xi ħaġa u ma tafx x'inhi. So importanti li jekk. Mhux ħa tihom ikel tal-anzjani, jekk ħa tixtri xi supplementi dejjem tistaqsi t-tabib tagħkom. Tabib x'inhuma. U kurżità waħda tal-aħħar, jekk m'hemmx problemi ta' saħħa, jekk ovvjament m'hemm xi kundizzjonijiet eċċetera, jiena bħala sid għandi d-dmir u d-dover li nibqa' nimmotivah lill-kelb, nibqa' nħeġġu biex ikun iktar attiv? Jekk m'għandux problema, iva. Diffiċli dejjem tara li għandhom xi ħaġa. Ħafna drabi s-sid jiġu u jistaqsu imma jridu jimxu imma nara li wara ftit jgħid ftit. Irridu naraw jekk qed ma jistax jimxi daqshekk għax għandu problema b'qalbu jew għandu artrite jew jekk għandu artrite importanti li jimxi ftit iktar ma tistax tippuxja ħafna imma jekk għandu problema b'qalbu importanti li ma jimxix daqshekk jew jagħmel daqshekk eżerċizzju. Għax ikun iktar problemi milli qed tagħmel ġid. Eżatt, għaċ-ċirkolazzjoni. Fadlilna l-aħħar 30 sekonda, Dr. Julia. Min qed jarana mid-dar u għandu kelb anzjan id-dar, il-parir professjonali tiegħek x'ikun? Importanti li ma nistennewx li l-klieb ħa jgħixu għal dejjem. Importanti li. Ikunu attenti bħala l-behaviour tagħhom, kif jimxu, kif jieħdu nies, nifs u affarijiet hekk. U importanti li dejjem nieħdu parir minn tabib tagħna. So jekk hemm xi tibdila nkunu Dejjem nistaqsu jekk din xi ħaġa li rridu nagħmlu xi ħaġa biha jew le. Jew inkella le.
Doctor Julia, grazzi ħafna talli ġejt tiltaqa' miegħi. Vera nieħu gost nitkellem miegħek u wisq iktar nieħu gost nisma' iktar fuq l-ikbar ħbieb tagħna, mhux vera l-kliem. Grazzi ħafna u l-kumplament tas-serata t-tajba. Lilkom it-telespettaturi ngħidilkom grazzi talli kontu miegħi l-lejla, nawguralkom il-lejl it-tajjeb, ngħid grazzi lil Zahra li ħadu ħsieb jipprovduli l-ħwejjeġ u tinsewx għada niltaqgħu fit-tmienja u għaxra. Sadanittant,

Sterimar Block Nose Baby, prodott naturali, magħmul mill-ilma baħar. Sterimar, nifs aħjar, ħajja aħjar. The new Molicare Premium Lady Pants and Pads. Prime Time jirringrazzja lil Jennifer Dimech, the makeup artist.
Logo Express. Privé Hairdressing.
Eva Garden.
F'dan il-programm deru xi prodotti kummerċjali.